Үтүө күнүнэн истиҥ сэһэргэһиини сэргээн көрөөччүлэр уонна истээччилэр! Бүгүн биһиги биэрэбитигэр ыалдьыттыыр, үлэ уонна тыыл ветерана, промкомбинат бытовой курдук улахан оччолорго тэрилтэлэри Бөдөҥ тэрилтэлэргэ өр сылларга пенсияҕа тахсыар дылы үлэлээбит, Российскай Федерация уонна Саха Республикатын композитордарын сойууһун чилиэнэ, композитор, Саха Республикатын үтүөлээх үлэһитэ, улуус бочуоттаах олохтооҕо Федот Семенович Аргунов огдообото Александра Дмитриевна Аргунова. Истиҥ сэһэргэһиибитигэр дьэ наһаа үчүгэйдик истиҥ баҕайытык саас сааһынан сэһэргэһиэххэ. Дьэ бу ити архыыпка сылдьаммын биллим. Үрдээх эрэйдээх баҕайы оҕо оҕо сааһын ааспыт эбит. ити сэрии сыллара аҕаҕыт сэрийэ баран хаалар аны ийэҕинээн сүөһүлэргитин батыһыннараҥҥыт дьэ уус майаҕа туох сүөһү сиэтэ диэн ырыах баҕайы айаҥҥа туруммуккут холкуос сүөһүтүн холкуос сүөһүтүн батыһыннаран онно дьэ ол биллэн туран бу эдэр баҕайы санныга наһаа улахан күүстээх үлэ сүгүллүбүт эбит ону иккиэн ийэҕитинээн бараахтаабыт эбиккит дии Онно дьэ ол сылларгын кыратык кэпсээн аас эрэ. Уус Майаҕа. Оҕо саана сааспат ыал уон иккитэ оҕоломмуттар дьонум, ийэм, аҕам иккитэ уон иккитэ оҕоломмуттарыттан мин бырааппынан иккиһэх эрэ хаалбыппыт. Быра уонна уонна ону таһынан өссө икки итиэх оҕону ииппиттэр. Уол оҕолоро эмиэ мэлийбит. Иннинэн бырааппынан иккиһэ эрэ хаалан хаалан бараммыт ити суут э уол иннигэр алааска таҥара иьээбит диэн победаттан биир көс мантан эмиэ биир көс төрөөбүт сири төрөөбүт алааһын алааһын онно төрөөбүппүн бохоруоп күн таҥараҕа алтынньы уон түөртүгэр диэн ийэм кэпсиир этэ хотон сыбаан ол былыргы Ийэлэр барахсаттар хара төрүөхтэригэр дылы үлэттэн иирэн араарбаттар. Ол курдук мин ийэм эмиэ хотоҥҥо сүөһүтүн аһын көрөн-истэн баран хотон сыбаан барын тымныыга алтынньы уон түөрт күнүгэр киирэн илиитин эрэ нэһиилэ сууммут быһылаах. Ыраазы миигин муостата суох былыргы буор муосталаах балаҕаҥҥа олорон миигин онно от тэлгээннэр онно төрөппүттэр онтон колхин обургу ол аата сүөһүнү үүрэр уонна ийэҕин батыһар буоллаххына кэм толус сигил саастааххар эбит дии тоҕус саас тоҕус уон саастаах харбарбыккын уусмайаҕа аҕыс аҕыспын ааспыт тоҕуспар сылдьар уол онно балай да буолбуккут түөрт уон биэс сылга биирдэ дьохсоҥҥо көһөн кэлбиккиттии ити түөрт уон икки манна туох да от үүммэккэ сүөһү сылтаһаары диэн холкуостар үксүлэрэ оттоох сиргэ от сиэтэ сылтаһара ыраах бараллар эбит. Ол курдук биһи дьохсоҕонтон мин дьоном дьоммун эн үлэни кыайар киһигин диэн аҕабын тылын ылыннаран онно акаастаабыт эбит дьоннор элбэхтэр ол кини эмиэ акаастаабыта бу буобаҕар ону булан Мурунова Дария диэн депутат баар эбит ол депутаты Таҕарыйаабыкка вааска таһаарбыттар уонна аҕабын кэпсэтиннэрэн тылын ылларбыт. Инньэнэн өһөбүлэһэн барарга тэриммиттэрэ. Ити ыйга суол турбутун кэннэ бараллар. Онно мин кыра буоллаам дии. Туох да көмө суох киһитэ. Онно сүөһү хаамыытынан айаннаан араата билиҥҥи өйдүүбүнэн ый аҥара курдук айаннаабыттара буолуо. Ээ, барахсаттар. Хараҥата хараҥа. Халлаан бүтэйигэр туруоран таҥыннаран таһаараллар. Халлаан ох ытыс таһа хараҥа ханна ыал баарынан үрэх баһа дойду ханна эмэ биирдиилээн ыал кэллэҕинэ онно сынньанан ааһар. киллэрэннэр таайдартан сыарҕаттан тымныы уоту тоҥ уоту киллэрэн мастаҕа эй сиргэ быраҕан баран таҥастыын сынньанан ылаллар эбит улаханнык аһылыга да суох аҕыйах төгүрүк да этпээски диэн үтэлэммиттэрин сыыһын эрэһиидэр эбит Оннук айаннааннар дьэ икки нэдиэлэ курдук айаннаан ити чөркөөх анарааччыгар Тайар Хайа диэни бары билэҕит үһү. Ол Тайар Хайа хаамай намыһах өттүнэн сыыр мини билэрбинэн өттө түбэм оройунан айаннаатым. Арай таҥнары таҕыс да таҕыс үөһэ сүөһү хаамыта оҕус хаамыта онтон элбэх баай үлэҕэ туораабыттар ол быыһыгар оччолорго кыһын томмот сүүрүгүрэ сытар үрэхтэр бааллар үһү ону сүөһүлэрин ол ууну кэстэрэннэр бэйэлэрэ элэрбэһинэн бу тобуктарын эрэ кыратык ааһар ынах эт элбэһинэн кэһэ сылдьаннар сүөһүлэрин таһааран онно үүрэн бараллар эбит уонна отторун быыкаай ол сыарҕаа тиэйбит отторун ханнык оннук сирдэригэр онно от биэрэннэр хоннороохтууллар эбит таһырдьа онно сылдьаннар сүөһүлэрэ халтарыйан уктан хаалар эбит. Ону таҥастыын туохха диэхтиэй, сүөһүт кутуруктарыттан, муостарыттан тардан сордонон таныны ууну кэһэ ыйдан таһаараннар, соһон сыһан таһаараннар, аны туох кылыгыраччы тоҥон хаалар, атаҕын түүрэттэн турар үһү. Ону дьэ чыпчахайдаан айа сыттар эрэ турбат, ол иһин дьэ хордоноллор эбитэ үүрэ айар. О ириэрэ ханна ыал баар сиргэ тиийэннэр ууга түспүт сүөһүлэрин хотоҥҥо аан да буоллар күндү кинилэргэ онно баайаллар эбит. Оннук айаннааннар тиийбиттэр. Онно икки сыл буолалларынна. Икки сыл буолаллар. Икки сыл буолаллар. Өө ботун Нэдиэлэн баһа айаннаатахтара дии. Ый аҥара курдук айаннаабыттара буолуо. Оннаары ханна ыал баар сиринэн тохтооннор дьэ тон лэпээскилэрин киллэрэн оччолорго биир да кирпиччэ оһох суох буоллаа дии. Барыта уһаа да аҥара. Тимир оһох. Ол онно дьоммут астарын лэпээскилэрин илийэлэннэр ыалтан сылаас чэй ыланна иһэн. Оттон ити уус Майаҕаттан дьэ туохутугар сэрии бүтэр сылыгар тиийэн кэллигиттии төрдөн биэс сыллаахха ол сыллааҕа төрдөн биэс сыллаахха дьэ хороччу улааппыт кыыс сааһын ситэн оскуолаҕа барар сааһын оттон үүннэҕэ дии. Ол онно уус Майа биһи наһаа абытайдык эдэйдэммиппит Сэрии буола турар кэмэ буоллаҕа. Түөрт уон икки сыллаахха. Уонна ол кыһыны туорууллар уонна дьэ мин өссө төрүт да барыы уһуктаахтар эбит ээ. Ону Йосоҕонго аккаастаан иһэллэр эбит дьоннор үксүлэрэ. Ону баҕар баччаа кэлиэххэ диэри тарда таабыллуо. Ити оҕолор иһэннэр дьылҕалара. Аҕам сөбүлэһэн бараахтаабыт ээ. Ийэм миигин хайдах Биэлэйдээн атаҕын иккардыгар наар олордор этэ, бобуоска диэн оҕорбуттара, маннык туора бүрүйэн таҥаһына эйгэ тэлэбиискэ. Иннэ булдаҕа барыта аһаҕас, тыал айас үрэ турар, ону наар Хуарханга бурдук мэһэйдэтэн ийэм барахсан Атаҕа көһүйүө дылы икки ардыгар олороммун кыра оҕо утуйа хаалара үһүппүн. Эттэ ону дьиҥиэм туран атаҕа бу маннык баадьанныырын иннэниирин билигин да өйдүүбүн ахарахпар баар. Оннук айаннаана дьэ тиийэн ол кээдбит диэн Уус Маайаҕа хаамый Сиргэ күп диэн ээ күп диэн сиргэ онно дьэ тиийэннэр Тааттаттан хаамыы чугас сирдэригэр тиийэннэр тохтоон онно от сиэтэннэр холкуос уопсастыбаннай ылтаһарын Сөп. Александра Дмитриевна, аны булана бу бу Күннэргэ буоллаҕына Саха сиригэр комсомол ячейкалара төрүттэммиттэрэ сүүс сыла. э? Онуттан э, биллэн туран оскуолаҕа киирэн хаһыс кылааска сылдьаҥҥынан комсомол аатын үрдүк аатын э, ылбыккын. Ээ, дьэ, Кора, туох даҕаны Кэстэкин Максимов Винокуров комсомол секретаря оччолорго онно миигин ийэм баран көрдөспүт баар-суох иннибэр кэлибэт тутар киһим бу оҕо бэрэ мин ыарыһахпын кыайан дэнэ хамнаһы кыайбаппын аҕам наар холкуос үлэтигэр умса түһэ сылдьар оҕобун холкуоска пиэрмэҕэ ыытым оннук холкуоска ытаарыгыммыттар үлэҕэ ону инньэ диэбит ону Константин Максимович барахсан комсомольскай путевка диэн биэрбит туо иис үөрэҕэ аһыллыбыта алтайдаах куус манна манна диэ күнүнэ михайловна тихонова эбит исэйдээх ульяна алексеевна Уваарова диэн закройщиктаах. Аҕыйах ахсааннаах иистэнньэннэр мустаммыт онно үөрэннибит. Жубкурс Николаевич суоҕа да? Хоть и кэнники. Ээ, кэнники диэн. Онно ол пенсия, э, истипиэндийэ диэннэ балтараа мөһөҕө биэрэллэр. Ол иннинэ хаччы диэни билбэттэр буолла. Үлэлээбит үлэлэрин дьонум этинэн-аһынан, бурдугунан дуу биэрэллэр эбит. Хаччы диэн илиилэрэ тута иликтэр эбит. Онно балтараа мөһөҕө аҕалан биэрдим ийэбэр. Үөрүү хаччыта диэн. Онно ийэм үөрээхтээбити, хараҕа саҕылыныы түстэ. Сүүспүт саһыллаан ылла. Аата оҕобут үлэһит буоларыгар кэллэхпит диэ. Алаадьы оҕор оҕуста оһоҕун тигинэччи уһунна алаадьынан күндүлээтэ уонна алаадьы иһиэтибит ол аата мин үлэһит буолбут бэйиэм ити сааскар ити дуо бээ итим отут түөрт сыллаахха төлүүбүн оттон ити Биэһон, биэһэн аҕыс сыллаахха үлээбэппин. М, ээ, эн былдьааһын ы, Э, биэһэн сааскы сэттэ. истэ. Э, биэһэн Аха. сэттэ. Мгм. Онно комсомольскай путевканан кэлбитим эбээ. Мээнэ Yoo, тах оччолорго комсомол кэмдэрин бу эдэр саас эм, эн комсомол мин эдэр сааһым буолла дии. М. Уруккуттан ырыа да элбэх дии. Ону булаҕына ол дьэ комсомолга Иннин ол комсомолга киирбитим. аа значоктарыгар баҕараммыт. Ону комсомолга киирэн кэлэмим, кэлиининэ кэллим, тоҕо үөрүүм арҕай. Ону аҕам буолла этэ, эми тоҕо комсомолга киирдиҥ диэтэ. Ону ийэм буолла этэ, оҕобун хомотума, киирдин, Оҕолор тэҥэһырыттын кини даҕаны. Кэнэҕэс ити үлэтэ хамнаһа барыта комсомолтан тутулуктаах буолуо. Ийэм ийэм иннэ диэм истэ. Иннэ аҕам олох хаҥарбата чэ буолгун оҕом үлэлээтин диэн буолла. Сүрдээх эйэлээхтик олорбуттар ээ. Түөрт дуотан тахха аһыл. Доҕоор диэн дэһэллэр бэйэлэрэ. Хаһан да этиһэн иистэн көрбүөтэһэ дьалын истибэтэҕим даҕаны, көрбөтөҕүм даҕаны. Уонна элбэхтээҕи оҕоттор уон уон уон иккитэ оҕоломмуттарыттан мин быраакпынан иккиэҕэ эрэ хаалабыт. Аны икки иитиэх оҕону ииппиттэрэ биир эрэ оҕо уон алтатыгар тиийэн баран өлөн хара бары өлбүттэр оҕолоро чэ. Онно мин быраакпынан иккиэҕэ эрэ хаалбаппыт дии. Чочуолла Аа, эн дьэ хомсомол э, тугун значогун анньыннын. Уонна үлэҕэ барытыгар дьэ бастыкынан бардыгыт. Комсомолга. Дьэ, дьэ, Костяков Максимовы таҥара курдук наһаа да үөрбүтүм. Ону дьэ хомсомоллорго тугу сүктэрэллэрий дьэ бу холобураччыларга э, олоҕун да наһаа оннук чэпчиилик э, б- билиҥҥи курдук табаар даҕаны туох да барыта холобура бу очуока промкомбинат ателье гин диэбэттэр дии Промкомбинат, Бытовой диэн ааттаах диэн туох баар бу биһиги улууспутун барытын хааччыйа олорор этиҥ Эн нэһилиэнньэни хааччыйар. Аа, нэһилиэнньэни хааччыйар буолаа дии. Дьонно хомсомуол бу хаамай улахан тэрилтэлэр кырдьык ити туох кэпирээссийэни кытары бу промкомбинат ити. Оччолорго били аахтахха да оннук эбит сү. Онно дьэ Ити холобура эһигини субботника төһө таһаараллар этэй, ол эбэтэр эһиги иискит хайаан да былаанын Дьэ, сүүс хас эрэ бырыһыан толорукка көрө толох дии. о, туох иистэнэбит урулуоннан куораттан таҥас маҥан аһабаллар, бэйэтэ уһаак кутус буол матырыйааллара Оччолорго хотуобай таҥас суох буоллаҕа Дьэ ол иһин биһи иистэнэт таҥаспытын кэтэллэр. Бары оннук. Аны дьахтар диэни эр киһигэнэ тус туһунан. Тус туһунан сыахтар. Ону дьахтар тас таҥаһын тигэр диэн биригээдэҕэ үлэлээтим. Ол аатын наар Графсон. Аны түүлээх саҕа оччолорго кыһыл көмүс күдүрэхтээҕин аабытай быыкаайык бытахайык э, саһыл буоллун нуорка буоллун аттаран дьэ саҕалаан тигэн хотуобай курдук оҕолон биэрэҕин то ол да ол дэһэн холобура бу үлэ коммунистическай үлэ ударнига Оннуттан өссө улахана стаханабыс диэн ааттар холобура эйиэхэ быдык иҥэлинэхтэрэ диэһэ. Оо, Мээрэ дьэ, киһиэхэ биэрбэттэр ону. утаабынньык диэннэр ааттааннары хаартыска бас бастайан да бытовой кабинакка пурун да кабинакка ыйаан турараллар этэ. Ол хаартыска үлэттэн уурайбытым кэннэ өргө диэри бытовойга турбутун аҕалан биэрбиттэрэ. Эй, наһаа үчүгэй диэ. Манна бу маннискалаахпын онно

э, туох э, холобура эйиэхэ настаа очолго настаабын диэн тыл наһаа туттуллар этэ дии хомсомол настаабыныга олох куддук будук таҥара курдук көрөҕүн киниэхэ сүгүрүйэҕин уонна дьэ туох э, бырааһынньык буолдун сугуонньук буолдун хомсомол инники иһитэ онно бартыгар бараан ото уус самодеятельностька Улуус саҥа кэнсиэргэ, пистибээллэргэ хайыы тигини? Ээ, дьэ, онно тэрилтэтэн түһээн биэрэллэр. Онно баран ылбаабыта буолар. Хуорга турара. Музыкальный кулууп диэн хоо, туох да ырыа дили билбэт киһи. Тиийэммин дьэ, үөрэтэммин Э, тэннэн куоталаһа туо бириэмэ баар этэ дии. Онно хороҕор биһи тэрилтэ миэстэлэһэн үөрүү көтүү боҕо буолар этэ этибит бары. Оннук. Аны бу Федот Семенович Аргунов диэн оттон биһиги бу улуус даҕаны республика даҕаны ол ону таһынан даҕаны биһи сүгүрүйэр киһибит буоллаа дии. Ону Федот Семенович холобура Хас сыл олорбуккутуй? Оо, дьэ, биһиэттин алта уон биэс сыллаахха ыал буолбуппут. Алта уон түөрт сыллаахха Народнай театрга биһи артыстыы кэлэбит, үлэ кэнниттэн. Аһа. Уонна түүн уон биир буолтун кэннэ кэлэммит оҕолорбут таҥаһын бэрийэн баран сарсыарда алтааһы этээ туран аны хотонмун көрө охсоммун тоҕуска өлөрөр баар буолуохтаах. Онно сылдьар этибит. Оннук аһа. Э, онно үөрэппиттэрэ, онно Олох дьэбэр этэ диэҥҥэ Элээхин оруолун биэрэннэр Эдэр кыыһы, тетяны. Э, мин онно кыр ону ки- уохтаах э, кыырым туох куһаах оҕус кытаанах Энээхин оруолун Э, биэрбиттэрэ. Билэбин, аһаа, билэбин. Ону ха эн Энээхин оруолун кыайыы оһоххун. Ханаан э саҥам чаккынаан хаалар дииллэр. Аха. Улаханы суоннук таһаар дииллэр. Мм. Ону кыайан тахаба. Мгм. Чэ ол да буолла иһин оонньообутум онно. Мгм. Бээ аны от Кыһыл Ойууҥҥа маассабай сыанаа киллэрдилэр барыбытын. Кыргыттары уолаттары Ээ барытын. кыаллар өттө барыта онно. Мгм. Ону Саха театрыгар киллэрдилэр ээ. Ол Кыһыл Ойууҥҥа маассабай Мгм. сыана. Онно мин Петрова Дина эмиэ баар этэ. Ким? Мм. Сар- а- а- Мария Алексеевна Афанасьева оннун икки хомуска оонньообуппут Каскабов баар диэни баар онно саха театрыгар хомуска оонньоотубут ол турар хахалыы таҥастаах ол бастыҥалаахпыт онну кыттыбыппыт Дмитрийаны наһаа үчүгэй дьэ бу сэһэргэһиибитигэр баһаалыста бу ыччаттарга кэлэр көлүөнэҕэ наһаа үчүгэй алгыскын, баҕа санааҕын тириэрдэрэ. Дьэ, дьэ, дьэ. Олох диэн айар таҥара ыйааҕа. Олоххо дьоллоохтук олорор диэн таҥара анаабыт Мин олохпун наһаа дьоллоохтук сананабын. Тоҕо диэтэххэ, Федор Семенович миигин көрсөн, кини театрга эмиэ кыттар этэ. Онно көрсөр этибит. Ол онно э, тыл кэлэрдээйи эр көрөн үөрэппитэ буолуо ээ. Онтон ыал буоларга тыл диэбитин мин аккаастабаным. Үчүгэйдик олорор быам таттаҕа дии. Икки оҕолоох киһини огдоомо Киөчэни ыллаҕа дии. Бээ, онно даҕаны дьон эридиэстиирэ элбэх буоллаҕа дии. Оннук оччолортон билиҥҥээҥҥэ дылы баар ити. Уонна тоҕо холобура бу төрөппүттэр чугас дьоннор холобурдарынан бу оҕолоргут сырдыкка тардыһан бу биһиги улууспут республика да киэн туттар Александра Попова дуо диэдэтэр кыыстааххын Кини этэргэ дылы, бу наһаа үчүгэй оҕолорбутугар туох баар кэрэни, наһаа сырдыгы уһуйар дьэркии буолла дьүһү. Ол барыта биллэн туран эһигиттэн кэлбит. Эһигиттэн кэллэҕэ дьүһү. Бу хайдахтаах кудук Федор Семенович сырдык киһи этэй. Наһаа элбэх оҕону будук кынаттаан көтүппүтэ буолуо. Уол иннинэ эдэр хараспар ыал буолан ити Даатаны кытта ити аата икки оҕону оҕолонон алта сыл эрэйдээх олоҕу олордоҕум дии. Түөрт уон түөрт сылбытын икки эрэ ый тиийбэтибит. Наһаа эрэхтик биирдэ куолаһын соноппотоҕо. Эн уолуҥ кыыһын диэн биир куһаҕан тылы ахтыбатаҕа даҕаны наһаа үчүгэйдик оҕолорго сыһыаннаспыта. Ону мин ээ оҕо икки оҕолоох ордооҕону хаһан да дьон хаҥадыах хочо ыал буоллахха ырысыы буолар этэ ол үйэҕэ билигин табаара буолуо билбэппин ону эттэ оҕолор туох да куһааннара суох баҕар мин кимнээҕэр дьоллоох олохтук олоруох баҕар оҕолонон хааллахпына оҕоҕун көрүөхтэрэ буоллаҕа Мин ону төрүт туохтаабаппыт эн били баҕар кинилэри үчүгэйдик олоруохпут бииргэ олоруох диэтэ ону буоллаан кини олоҕун эйгэтин эмиэ кэпсиир буоллаа дии ол сылдьан уол онно тулаайах хаалан эрэйи көрбүтүн иин барытын кэпсээтэҕинэ ис сүрэхпиттэн айас хараҕым ута тахтыа дылы аһынар этим ынырыктыы уонна кини миэхэ оһуоба бу үчүгэйдик олорор быабытыгар төрүт таҥара курдук көрбүтэ Оҕолорбун биирдэ даҕаны нохоо ити кыыс эн оҕон диэбэт биир тылы ылыктыбатаҕа бары иккиэн папа диэн улааппыттара оннук билигин даҕаны үчүгэйдик саныыллар оннук улаа дии дьэ Александра Дмитриевна махтал сөбүлэһиҥҥин бу истиҥ сэһэргэһиигэ кыттыбытын иһин наһаа үчүгэй сэһэниҥ сэппэниҥ иһин Дьэ олох доруобай буол, ыадьыма, өрүү маннык кэпсии-ипсии үөрэ көтөҕөр. Эбиэтин баара булаттан уон иккитин туолбут булуот ээ. Кулун тута күүргэ кэтийэ. Тыардыттан такка бииргэ олорбут. Наһаа элээхтик олорбут оһуобай. Туохтан кэһиилэһэн ол? Ыарыы диэни билинимэн, сүүс сааскы тыа сааскар тиийэ бу чугас дьоннуҥ өйөбүллэннэн, үөрүүлэннэн, көтүүлэннэн, көрүүлэнэн-истиилэннэн олох сүүс сааскын томточчу туоллаххына биһи өссө кэлэн тустуохпут маннык Алгыска тиийдим. Аны бээ, хос сиэннэрдээхпин, тиэннэдим таһынан хос сиэннээхпин. Даасым эбээ. Хос сиэн, хос сиэним куоракка сылдьаллар япоҥҥа да биирдэ үөрэнэллэр дьоннору. Атын тиэ утум салҕанар буоллаҕа, утум салҕаныахтаах. Онно атын биллэн туран бу эһиги курдук кинилэр төрөппүттэрин курдук эмиэ үрдээх дьоһун үчүгэй дьон буолуохтара буоллаҕа. мин айас санаабын түһэрбэппин наар ханыы-ханыы үөрэбин. Оо, онно таҥара биэрбит эбит миигин. Хөдүөппүн кытта ыал оҕорбут. Таҥара ааҕа эбит. Оҕо ааспар эрэйи көрдөөх дииһин. Киһим киһи барыта кэрэйи көрөр, мин эрэ буолбатах. Ол гынан баран кыдьар ааспар отугубун төлөөн таҥара көмөтүнэн этэҥҥэ үөрэ-көтө олорорум үчүгэй өйдөөх. Ээ үчүгэй да олох хоп курдукун Дмитриевна наһаа үчүгэй. Күлэн-үөрэн. Дьэ махтал, өсүтүгүн махтал. Эһиэхэ бу оҕолорбор кэлэн кэпсээмэни истибиккитигэр наһал долгуйан олорон үөрэн кэпсэтэбин уонна махталбын тиэрдэбин маннык киһи баар диэҥҥит эмээхин баар эбит диэн анаан кэлбиккитигэр үөрдүм аайы оостуу кытаанаҕа киэлкэнэн аайы олоро